Сине хатын-кызлар язучысы дисәм, үпкәләмисеңме? Кем әйтте аны? Син үзең феминистик карашлар тарафдары бугай. Алай итергә ярамый, болай итергә ярамый дип, үзегез мескен ир-ат ясап бетерәсез. Хатын-кыз өйдә торырга тиеш. Менә менә бу әйберне инде бездә моннан котылырга вакыт. Алчак җенчина дигән. Хәерле көн, хәерле дуслар. Бүгенге кунагыбыз әдәбиятка балкып кергән, килеп кергән язучы Вандыш Абилярова. Хәерле көн. Ландыш менә хәзер әдәбият заманы түгел дип әйтәбез, иҗат заманы түгел дип без чынлап та тем бүтән яшәү рәвеше, яшәү тормыш максаты икенче төрлерәк кебек. Менә синеңчә ничек? Язучыга, иҗатчыга ниндидер аерым бер чор кирәкме, әллә ул дәверне үзе үзгәртергә сәләтлеме? Язучы дәверне үзгәртә. Мин, мин монда икесенә дә икесе яклы да булып нәрсәдер әйтергә мөмкиндер дип саныйм. Ну, хитрый була инде. Әйе. Әйе. Чөнки, мәсәлән, Хамам бер э, цитатаны китерәм инде мин. Маркесның бар э, «Сто лет одиночества» дигән романы бар бит инде. Менә шул роман чыкканнан соң Колумбияны яхшырак яши башлады дип әйтмиләр, ләкин ул башка төрле тормыш белән яши башлады дип әйтәләр. Шуның кебек, әгәр андый язучылар туа икән, мәсәлән, безнең Исхакыйлар тугач, Тукайлар тугач, безнең милләт тә икенче төрлерәк яши башлаган бит инде. Димәк, нәрсәдер үзгәртергә сәләтле. Шул ук вакытта язучы өчен аңа ниндидер чор булуы кирәкмидер. Бәлки, менә андый кискен чорларда язучылар алар көчлерәк ишетеләдер. Менә ансы башка мәсьәлә. Ә менә сине хатын-кызлар язучысы дисәм үпкәләмисеңме? Чөнки менә ул мандариннар, чәчәк сатучы кызлар безләрнең үзләренә дә әйтергә кыймаган хыяллар турында кебек. Мин Үзем дә әйтәм аны, мин чип-чиста хатын-кыз язучы. Беренчедән, ир кеше язучы түгел бит инде. Икенчедән, хатын-кызлар өчен язам. Чөнки мин хатын-кызларның дөньясын белеп язам бит инде аны. Ләкин хатын-кыз язучы дигәндә аны кимсетеп карарга кирәкмидер дип әйтеп кенә була монда. Шуңа күрә дә, әгәр без теге Гомумән, әдәбиятны хатын-кыз прозасы, хатын-кыз әдәбияты, ирләр әдәбияты дип бүлү заманы үтте торгандыр да инде ул. Бәлки инде без бүтән төрле бүленешкә күбрәк Әгәр инде ул бүленеш безгә бик кирәк икән, бүтән төрле бүленешкә тукталырга тиешбездер. Менә Шулай дип уйламыйсызмы сез? мин менә мәсәлән ничек ниндирәк бүленеш? Э, Мәсәлән, э, бер үк вакытта э, татар әдәбиятында хатын-кыз һәм ирле- ирләргә бүлү әле ул бик м, теге кабыргасы белән тора, бик теге кискен дип әйтимме инде. Э, чынлыкта китап киштәсендә алай итеп бүленмәгән китап кибетләрендәге киштәләрдә хатын кыз прозасы дип мәсәлән э, иратларныкы дип андый бүленешләр бездә юк әле ләкин язучылар арасында үзара мөнәсәбәтләрдә бу сизелә менә шунысы менә менә бу әйберне инде бездә моннан котылырга вакыт хатын кызларга алиһә итеп карайлар теге югарырак күтәрергә тырышалар уч төбендә генә күтәреп йөртәләрме Юк, ул Мөнәсәбәт. киресендер. Ул ул киресенчә бит инде. Ул хатын-кыз язучы, аннан нәрсә көтәсең инде? Алчак дигән җенчина кебек. дигән Әйе, кебек. әйе. Сез әле кайчан гына кухнядан чыктыгыз бит дигән кебек. Ә менә бүгенге чорлар чорда яшьләргә әдәбиятка килү өчен шарт шартлар юк дип әйтеп буламы? Әдәбиятта танылу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Яшьләргә дә, картларга да шартлар булсын өчен беренче чиратта ул үзен ирекле хис итәргә тиеш. Ә ирек ул үзе белүебезчә бик шартлы төшенчә бит инде. Мәсәлән, кайчандыр үзләрен теге ирекле итеп хис итмәгәннәр дип кемнәрне әйтә алабыз инде без? Мәсәлән, хаман ерак түгел совет чорын, шулай бит инде. Ә менә аннарысын туксанынчы еллар килде, рәхәтләнеп, ирекле итеп иҗат итеп була иде, ләкин ирекле иҗат безгә әллә нәрсә бирде дип әйтеп булмый, шулай бит? Чөнки иреклелек ул бик күп әйберләр белән бәйле, бик күп нәрсәләргә барып тоташа. Мәсәлән, аның матди ягы язучының гап-гади. Икенчедән, аның шул вакыт мәсьәләсе, ул сәгать иртәнге тугыздан кичке алтыга кадәр эш эшләп кайта бит инде эштә, аннары соң кайчандыр тагын язарга да өлгерергә тиеш. Менә монда инде. Әле анда гаиләсе бар. Әй, менә монда хатын-кызларга аеруча авырдыр. Шулай бит инде, эштән кайта, теге өйгә кайта, өйдә юа, ашарга пешерә һәм башкалар. Һәм язарга да кирәк. Менә, менә монда бүлмә стилеңнән беләсең инде хатын-кыз әдәбияты ират хатын кыз язучылар, ират язучылар дип. Чөнки хатын-кызга күпкә авыррак кебек. Менә э, иҗат итү өчен күпкә авыррак. Тыр. Менә мәсәлән әйтәләр инде Джон Роллинг Гарри Поттерны язган, әйме автора. Ул бит инде аны өйдә утырганда язган. Эшләгәндә түгел. Ә мин үземдә менә эшкә чыкканнан соң активрак иҗат итә башладым кебек тоела миңа. Чөнки өйдә эшләр күбрәк эшкә караганда. Юк. Өлгерә башлыйсың. Вакытны дөрес бүлә башлыйсың. Бүгенге менә авыр вәзгыятьтә, мәгариф өчен прокурор басым астында калганда, хатын-кыз язучыдан Нәрсә көтәләр? Чөнки теге әни бит инде безнең җаваплы тел өчен, тәрбия өчен дигәндәй. Нинди уйлар белән яшисең син? Һәм нинди бурыч күрәсең? Беренче чиратта мин бу проблемага әни күзлегеннән карыйм. Әни буларак. Ике кызым бар, ике кызымны да менә минем татарча укытасым килә, татарча үстерәсем килә, шушы мохиттә, шушы мәдәниятне аларга биреп калдырасым килә. Беренчедән, үзем язган әсәрләрне алар укырлык булсын дигән теләк бар бит инде. Алар да укымагач, кем өчен языла? Икенчедән, язучы буларак, авыз тутырып әйтәм инде язучы дип. Әлбәттә. Китап чыккач инде яз ничек ничек инде менә темалар үзгәрә башлый. Үзеннән үзе милли э, ниндидер протест оеша монда. Үзеннән үзе э, тирәнрәк казый башлыйсың. Ничектер менә сез әйткән шушы ук Җиңелчә хатын-кыз прозасы гына язып утырасы килми инде. Ул һәрвакыт шулай булды микән? Моңа кадәр дә дип уйлыйм, уйлыйм инде мин аны үзем. Чөнки, мәсәлән, үз вакытында Газизә Сәмитовалар, Махруй Мозаффарьялар шулай иттереп кереп китмәделәр микән әдәбиятка, дим мин. Моны хатын-кыз, ул вакытта 20 нче йөз башында ул хатын-кыз мәсьәләсе дип аталган бит инде, феминизм, әйме? Татарларда ул хатын-кыз мәсьәләсе дип кенә йөртелгән. Авыз тутырып феминизм димәгәннәр. Менә алар да ул вакытта ничектер бездән дә өлеш керсен әле дип тотынмадылар микән? Шул ук мәсәлән бубыйлар, Мөхлисә бубыйлар. Һәм еш кына иң авыр вакытта хатын-кыз ир-атлар өмет өзгән вакытта хатын-кызлар Әләмне ала кулларына. Ә менә ул протез синең әсәрләреңдә генә чыгамы? Урамга чыгасы килү теләге тумыймы? Яки кирәкмиме ул язучыга урамга чыгарга? Урамга чыгуны гомумән мин мин бу дөньяда гомумән күзәтүче позициясендәге кеше. Мин урамга чыга торган кеше түгел. Чөнки Менә мин шулай табигатем белән, мин урам кешесе түгел. Шул вакытта мин, мәсәлән, публицистикада аны кайнар ниндидер пафослы мәкаләләр яза алам журналист буларак, шулай бит инде. Ләкин мин ул яклы да түгел. Мин бары тик менә шушы әсәрләремдә ул минем ничектер менә генер... генератор кебек, алар бары тик әсәрләрдә генә чагыладыр дип уйлыйм. Һәм әйтәм бит, беренче чиратта шушы балаларны теге мәҗбүри рәвештә инде. Ул башка вакытта ул табигый булыр иде, ә хәзер инде мәҗбүри рәвештә махсус татар мәдәнияте белән таныштыру актив инде бара. Ә икенчедән Юк, мин алай урамга чыга алмыйм. Чыга алмыймдыр. Ну, урамга чыгу эшләр дә кирәктер. Әле менә сез милли протез дип әйтәсезләр бит. Миңа ул читтәрә утыраш милли протез дигән күбрәк ишетелә. Урамга чыгулар бер карасаң милли протез кебек. Табигый үсеше булмагач. Юк, ул бит инде безнең урамга таяну мәҗбүрият бит инде теге Берәү дә урамга чыгып кычкырмый, әгәр дә җанында кайнамаса, шулай бит инде. Җанында кайнаган бөтен кеше дә чыкмаска мөмкин. Ярый, урамга чыгу мәсьәләләрен башкаларга калдырабыз, хатын-кыз өйдә торырга тиеш. Юк, киресенчә, менә минем анализ бара эчтә. Ни өчен болай? Каян, нишләп без мондый бүген? Нишләп без бүгенге көнгә кадәр килеп җиттек? Тарихта нинди прецедентлар булган мондый дигән. Киресенчә, менә моны өйрәнү. Менә ансы бик көчле бара инде, актив. Менә моны эз генә турайдам инде мин әлеге сорауны. Менә әдәбияткә килеп кердең бит инде, хәр кемдер мактый сине, кемдер хурлый. Хурлаучылар да бардыр инде? Әлбәттә. Әле мактаганнары да юк диярлек. Менә әдәбиятта язучы һөнәрендә сине иң гаҗәпкә калдырган нәрсә булдымы? Булды. Иң гаҗәпкә калдырганы, ничек дип әйтим, менә без түгәрәк өстәл артында утырабыз, монда санаулы гына урыннар бар кебек, шулай бит? Һәм әйтерсең лә әдәбиятта да урыннар шулай санаулы кебек. Һәм ни өчендер, әйдә син, хәтта син язма дип әйтүчеләр дә булды. Бу әсәр яшәргә хаклы түгел дип әйтүчеләр дә булды. Миңа калса, әдәбият мәйданы киң бит инде ул. Ә, бәлки, чынлап та ул да серләр яшәргә хаклы булмаганмы? Аны бит инде вакыт күрсәтә. Ә. Андый әсәрләр күп язылгандыр ул. Төшеп калганнары күптер дип уйлыйм мин. Ә, Безнең, безнең көнгә килеп җиткән әсәрләр, алар шул бердәнбер һәм кайчандыр э, һәр язганы безгә килеп җиткәндер дип уйламыйм мин. Юк, менә мин, миңа кызыграк булып тоелды, бу бәлки шәхси сораудыр, менә хәзер мин дә шулай языштырам бит инде, мин кайсыдыр әсәремнең яшәүгә хаклымы, хаксызмы икәнен кемнән сорарга тиеш? Бүген сорап булмыйдыр аны. Теге, менә үзеңә әйткән кешедән уның адресын бирмәсенме, мин барып сорар идем, менә хаклымы бу әсәр, юкмы, яшәргә дип. Гомумән әдәбиятның Бирәм, һушсыз утыра. Гомумән әдәбиятның яшәүгә хаклымы, юкмы икәнен кем бәяли? Вакыт дип әйттем бит инде. Халык бәяли, вакыт. Аннары соң менә бер сүз бар бит инде. Менә Колгалидән Кыйса Йосыф килеп җиткән. Кыйса Йосыф язылганчы, анда каядыр ул вакытта, димәк, менә шушындый камил әсәр тулганчы, димәк, анда каядыр мең язучы яшәгән. Угу. Шул ук Микеланджело булмас иде, мең Микеланджело булмаса дигән сүз бар. Шуңа күрә әйтәм бит, ул урын санаулы түгел, ул бит киң булсын ул. Без бит менә ничектер үзебезнең милләтнең дип әйтим инде мин, монда милли әдәбият, татар әдәбияты турында сүз бара бит. Анда язганда үзебезнең этик программаны салабыз аның нигезенә. Һәм без аны аңа шушы этик программаны язганда, шуны биргәндә, аны безгә кадәр булган әдәбияттан алып кулланабыз һәм үзебездән нәрсәдер өлеш кертеп, алга таба, киләчәккә җибәрәбез. Әгәр без анда нәрсәдер кертә алганбыз икән, ул бара инде, яңалык кертә алмаганбыз икән, ул шып кала. Игътикади кебек инде миңа. Менә Рифә Рахманның бер әсәренә язган рецензиясен укыгач, шундый сорау туган иде. Э, Ландыш Әбүзәрованың укучысы кем? Һәм аны өлкән буын аңлыймы? Мин Идел журналында чыкты бит ул. Бигүкше астында турында сүз бара бит монда. Ул Идел журналында чыккач, мин киресенчә өлкәннәрдән күбрәк, гади укучылардан, ул өлкән, алар менә 40-50 яшьләрдәге, ул вакытта мин яшь әле, 40-50 яшьләрдәге апалардан шундый рәхмәт сүзләре ишеттем, ошады, шундый күптән кирәк иде дигән. Мин ул әсәрне камил әсәр дип тә әйтмим, ул чыннан да Теге ул яшәргә хаклымы, хаксызмы дигән сорау коела торган әсәрләрнең берсе әле. Шул вакытта әйтәм бит, ул ничектер үз вакытында урынлы булгандыр. Өлкән каләмдәшләр ничек кабул итәсең? Менә андый әсәрләрне. Өлкән каләмдәшләр сагаеп, сагаеп. Әйтәм бит, кемдер башлар, башлап язучы өчен әйбәт, ди, кемдер әйтә инде киресенчә, бу әсәрнең яшәргә хакы юк дип. Безнең татар әдәбиятында мөмкин булмаган хәл дип саный, безгә хас түгел мондый, ди. Ул бит инде анда Теләсә кайсы хатын-кыз образын алсаң да, бездә ул татар архетибы, татар хатын-кызының архетибына туры килергә тиеш. Э, туры килми һәм аннан чыга икән, димәк, ул милли түгел. Ну менә заман хатын-кызы ул архетипларга туры килеп кенә яшәлми тора аны. Чөнки э, заман үзгәргәч, хатын-кыз да үзгәрә, ир-ат та үзгәрә бит инде. Әйтик, э, менә кемдер э, монда нинди яулык бәйләп, ничектер озын күлмәкләр киеп кенә Менә безнең татар әдәбиятында хатын-кыз архетибы дигән дә аның үзенчәлеге. Мәсәлән, дөнья әдәбиятыннан аермасын карыйк, әйме? Ә ул нинди? Ул беренче чиратта татар хатын-кызының архетибын аерып тораны корбанчылык фәлсәфәсе. Ул менә Бибинур. Шулай бит инде менә аның иң бик ноктасы булгандыр дип саныйм мин. Исхакыйның Зөләйхасы. Э, Фатих Әмирхандагы менә Хаят бит инде шуңа каршы чыкты. Шулай бит. Һәм менә бу корбанчылык Э, кая хәтле, аның кая чиге? Кая хәтле хатын-кыз, мәсәлән, шул ук Сөембикә, кая хәтле үзен корбан итәргә тиеш иде? Хәтта үлгәннән соң да аның исеме һаман корбан булып йөрү. Аның чиге булырга тиеш. Һәм кайчан ул бәхетле булырга хокуклы була ала? Мәсәлән, бездә бары тик ул әни образы. Татар әдәбиятында еш кына шулай әни образы булып бара ул. Һәм бездә әни образы изге. Аның ниндидер гөнаһка хакы юк, хокукы юк. Хыялланырга да хакы юк. Хыялланырга да хакы юк. Ә минем менә Парижда Миңа хәтта менә күрше кызы, ул безнең бөтен балаларга хәтта сеңгән. Күрше кызы 20 яшьлек укыды да, ничек инде ул баласын калдырып китте ди. Ул аның архетивында менә җимергән аны. Менә мондагысы. Менә э, синең э, менә шу хатын кыз архетипы без тугры хатын, ана дип әйттек бит инде. Ә менә синдә ул биюкчә астында да шулай ук гөрәй нәрсә кем? Бик исәпләшеп тормый, әй Зөлфия. Менә бу инде э, ниндидер үзе баш, үзе түш булган хатын кыз бит инде. Менә бу үзе үк бер архетип булып кереп китмәсме? Чөнки безнең бит әле хатын кызны шул дәрәҗәдә күтәргән әсәрләр татар әдәбиятында, мәсәлән, мин Күп дип әйтә алмыйм, бәлки бөтенләй дә юктыр. Төп герое әнә шундый баш бирмәс текә хатын-кыз булган. Менә бу үзе бер архетип булып китергә мөмкин. Э, Безнең шушы э, хатын-кыз архетибында бәлки татар э, булгачтында, димәк, ул гомер буе инде баш иеп кенә яшәмәс. Бәлки ул чыннан да бәхеткә хакы бардыр дигән. Менә мин хәзер шушы ук тагын Маркесны китерәм инде. Мо Ян дигән Кытай Нобель премиясе лауреаты бар, әйме? Аның, мәсәлән, мин 800 битлек, әйме, э, Большая грудь, широкий зад дигән э, ана турындагы алар да ананы яза, кытайлар да. Э, ана турындагы, ләкин аның 8 баласы 8 җирдән, әмма ул алиһә. Ә бездә мөмкинме бу хәл? Аны беркайчан да алиһә итеп кабул итмәячәкләр, аңа берничек тә табынмаячаклар. Ул изге, ул әүлия була. Ул әнә Бибинур, ул изге әүлия, ләкин аның бәхеткә хакы юк. Ә сигез баласын сигез җирдән тапты, рәхәт яши ул, алиһә аңа табыналар. Һәм, һәм бу нормаль хәл. Әйе, менә бу. Ә бу безнең менталитет. Бездә бездә булса бу хатын-кызларның э, э, не теге эштәл китабына әйләнергә мөмкин. Эштәл китабына әйләнә алмый, кабул итә алмыйбыз без. Кабул итә алмыйбыз без аны. Бездә мөмкин түгел. Китүне, анда теге эчемлек кабуны, синең әсәрләреңдәгечә. Әйе. Кайчан Беткән, беткән хатын-кыз булып кереп кала инде ул бездә. Туры килми ул безнең архетипка бер ничек тә. Ә менә аның архетипка туры килү кирәкме соң? Ул бит бары әдәбият архетипка гына ябышып ятырга тиеш түгел. Менә шуңа әйтәм бит, ул шуңа күрә дә үстерә. Ат йөргәннәр, әй бит. Менә безгә татарга бу нәрсә татарга хас түгел дигән кешеләр дә берәү дә ат җигеп эшкә бармый. Әйе. бәлки кирәкмәгән кайбер әйберләрдән баш тартырга вакыттыр. Һәм э, яңа әйберләрне күрергә кирәктер. Бәлки, бәлки вакыттыр да инде. Менә мәсәлән, безнең әдәбиятта ир-ат образын алып карыйк. Ир-ат образы менә татар ир-ат э, әдәбият битендә ул безгә әдәп сүзеннән алынган һәм ул безгә идеал бирә, әйме? Ә нинди идеал бирә соң ул? Менә сөйләгән кадәресеннән сорыйсы килеп китте. Син үзең феминистик карашлар тарафдары бугай. Мин шундый күп яздым бу турыда. Мин Сөембикәдә мәкаләләр циклы чыгарган идем, татар феминизмы дигән. Ә, чыннан да феминизмны өйрәндем, ләкин мин феминизм тү, феминистка түгел. Минем бик тә, бик тә көчле ират җилкәсе артында шундый хатын кыз гына булып яшисе килә. Минем менә бу җәмгыятьтәге иратларның иркә хатын кызлары гына булып яшисе килә ул. Җилкәсе артындамы, җилкәсендәме? Артында, алар кыя, кыя стена дип әйтәләр бит инде, кыя кебек. Андый иратлар, шуңа әйтәм бит, бәлки әдәбиятта э, да булмаганга ниндидер бер менә бу әдәбият үзгәртергә сәләтле дип әйттек бит, әдәбият бит ул гомумән Аллаһтан соңгы урында торган өлкә. Менә син яшеренеп

Менә андыйлар андыйларны без үзебез ясыйбыз бит инде дөресрәге. Үзебез тәрбиялибез. Шуңа күрә нинди булырга тиеш? Мин мәсәлән үземнең иремне Аллага шөкер дип саныйм. Һәм мин аның чыннан да җилкәсе артында яшим дип уйлыйм. Чит хатын-кызлар колагы саңгыра булсын дип. Әйе. Шуңа күрә ләкин менә ир-атларның Гап-гади ир-ат булып калуларын телим мин. Менә бөтен җәһәттән дә. Бүген бүген бит инде бу дөньялар башка. Бүген алай ишек ачмасаң да була бит инде сиңа. Син хәзер үзең мөстәкыйль бит инде дигән ниндидер алай феминизм артына качып яшәмәсеннәр иде алар феминизм бар дип. Менә шул минем теләгем аларга. Менә ни дип әйтәсез бит инде теге хатын э, хатын кыз үзе ясый иратны дип. Менә мин монда һәр вакыт теге шаяртырга э, тырышып куям. Сез менә дигән, менә дигән әти әниләре шәп итеп тәрбияләп үстергән шундый чын иратны аласыз да, тегеләй эшләргә ярамай, монда барырга ярамай, э,

Андый, андый итеп ясаган юк әле. Мә, алга барма, уңга барма, сулга барма дип әйткән юк. Юк, сулга бар дип әйтеп булмый бит инде аңа. Сулга барма дип әйтәсең. Сиздермичә генә йөрсә. Юк, сиздермичә дә генә йөрми. Ул бит инде э, үз гаиләдә нәрсәдер тапмаганга китә бит инде ул сулга. Гаиләдә булмаганнан нәрсәдер, җитмәгәннән. Иҗатта син тәртәгә тибүчән, аңлашыла инде ансы кабул итәсе дә, менә хатын-кызга да кабул итәргә авыр аны, менә шулай хыялланып яшисе килә, ләкин яшәп булмый. Ә тормышта э, син бик җайлы хатын булып чыгасың инде. Мин бик җайлыдыр дип әйтмим, чөнки мин әйе, мин иртәгә үк Парижга чыгып китә алмыйм. Ләкин мин үзе вакытында үзем теләп Уфага киттем, бөтен дөньяны ташлап. Аннары соң Уфада 6 ел яшәгәннән соң, инде барысы да җайлы дигәннән соң, яңадан бөтен дөньяны ташлап Казанга кайттым. Шулай ук декрет ялында утырдым, утырдым да, аннан соң укырга кердем. Белем җитми башлады миңа. Ягъни ул минем холкымда күпмедер дәрәҗәдә бар, ләкин мин аны теге бөтенләй үк җилбәзәклек дәрәҗәсендәдер дип сан уйламыйм инде. Һәрхәлдә. Чөнки менә бу аспирантурада уку 3 ел буена ул минем чыннан да гаиләмә бик җиңел түгел дип саныйм. Мин аны чөнки мин гаиләмә дигән вакытны урлап укыйм бит инде анда. Һәм менә минем диссертация язып яклавым ул минем гаиләм өчен олы бер сынау булачак. Шуңа күрә андый нәрсә дип әйтим инде менә андый гамәлләр кылып кылып куям мин ләкин алар бөтенләй башсызлыктыр дип саныйм дуамаллык түгел ул җиңел җитдилек түгел төпле эшләнгән уйланган әйбер килеп чыга үз вакытында менә укымаган укымый калганмын күрәсең шуңа күрә менә белем җитми бер заман Менә феминизм темасын өйрәндем дидең, Мөхтисә Бубыйларны китердең мисалга. Хәзерге заманда бармы соң андый хатын-кызлар? Гомумән, зам, хәзерге заманда татар феминизм хәрәкәте бармы? Һәм аны без нәрсә беләндер бутамыйбызмы? Татар феминизм хәрәкәте хәзерге заманда аның бит эчтәлеге бөтенләй башка. Ул вакытта ук бит инде ул менә егерменче йөз башында татар феминизмы ул гомумән, мәсәлән, кем әле ул Поль Сартр, Сартрлар бит инде, әйме? Симона де Бавуар, әнә аларныкыннан аермалы буларак, безнеке ул бөтенләй башка. Э, һәм мин аны нәнәк Исхакыйларча күрәм бүген дә. Хатын-кыз ул үзенең иренә аркадаш. Һәм алар шушы дөньяда, бүген бит инде, мәсәлән, без милләт, милләт дип яшибез, әйме, ничектер дөньядан аерылып. Ләкин шушы зур бер дөньяда әле, зур масштабта, дөнья масштабында караганда, без аны, без гомумән исән калу өчен көрәшәбез бүген. бөтен дөньядан санаганда мәсәлән ниндидер милли проблемалар гына түгел экологик проблемаларны да әйтәм менә шул вакытта алар бер берсенә терәк булырга тиеш һәм моңа ирешеп була менә шушы белем белән дип әйтик инде һәм иң беренче чиратта аек акыл белән бүген менә нәкъ аек акыл булу таләп ителә исән калу өчен Ул стрессларда аек акыл сакламасаң, моның кадәр стресслар белән э, исән калу мөмкин түгелдер дип саныйм мин. Ә менә депрессиягә бирелгән чаклар буламы? Күңел төшеп төшеп алган чаклар була, ләкин депрессия дигән диагнозга кадәр барып җиткәнем юк әле. Депрессияне бик авыр диагноз дип әйтәләр, Алла сакласын. Күңел төшенкелегеннән ничек котылырга мөмкин? Китап укып, Аннары соң мандарин ашап. Мандарин ашап. Юк, күңел төшенкелеге ул шулай гына файдалы яклары бар бит. Аның да тәмен белергә кирәк. Менә каләмдәшләрнең кабул итүе кирәк дигән фикерләрен дә ишеткән барды минем. Хәтта иң беренче чиратта сине каләмдәшләрең кабул итәргә кирәк дип әйтәләр. Шулай бит инде. Менә Бу кирәкме чынлап та? Фәлән Фәләновның синең әсәреңне кабул итте ни, итмәде ни, син бит аңа өчен язмыйсың, син укучылар өчен язасың. Аның кирәк. Ни өчен? Ничек инде менә каләмдәшләрең дә сине кабул итмәсә, ничек син укучыларың кабул итсен инде? Э, мәсәлән, каләмдәшләр кабул иткәнгә бит инде ул мандариннарның шундый матур презентациясе булды. Мәсәлән, шушы ук калеб яшь буын иҗатчыларының шушы зур эше булып килеп чыкты бит инде ул. Шул ук Луиза Янсуар, Йолдыз Миңнуллина, Гүзәл Сәгыйтова, алар барысы да кабул итмәсәләр, минем иҗатны алар моны оештырмаган булырлар иде. Һәм без бер-беребезгә терәк булып кына ниндидер э, бер көчле продукт бирә алабыз. Бу инде мандариннар чынлап та теге татар әдәбиятендә беренче тапкыр дип әйтергә дә мөмкиндер. Шул дәрәҗәдә эшләнгән китап тәкъдим итү. Тәкъдим итү, әйе. Чарасы булды бит инде. Менә китап тәкъдим итү дигән әйбер дә бар. Һәм әсәрләрен тәкъдим итү мәсьәләсендә бүгенге язучы ничегрәк булырга тиеш, нәрсә эшләргә тиеш ул? Э, чөнки менә дигән әсәрләр дә кайчагында күләгәдә кала, аны э, теге әрсезләрнең э, аннан-моннан язылган нәрсәләре кайчагында күмеп китә бит. Бүген язучы популяр булыр өчен, әсәрен таныту өчен, үзе танылыр өчен нәрсә эшләргә тиеш? Ул бер генә әйбер эшләргә тиештер дип саныйм. Ул үзе бик әйбәт бер агент табарга тиеш. Менә әдәбиятны чыннан да э, акчага әйләндерә белә торган, э, акчага әйләндереп сату өчен аңа чыннан да теге бик күп пиар технологияләрне белергә кирәк, реклама булырга тиеш һәм ул продуктны Чыннан да халыкка сата алырлык, халык синең өчен акча белән тавыш бирсен өчен менә шушындый бер агентлыкмы ул яки агентмы, менә шундый кеше табарга тиеш. Ә менә әдәби агентлар булдыру бүгенге татар әдәбиятында мөмкин дип саныйсыңмы? Мөмкин дип саныйм инде. Андый теләк тә бар бит инде безнең. Ләкин агентлары гына юк. Агентлары гына юк. Юк, мәсәлән, мин андый татар китабын тәкъдим итүнең нәшрият бүген бик теге миңа мәсәлән китапның кыяфәтен ясаулары ошады, әйме шулай ук. Аның тышлыгы ничектер үзенчә матур гына килеп чыкты бит инде. Менә алар бит барысы да визуаль яктан да кеше битен бигрәк тә хәзер визуаль кабул итә бөтен дөньяны. Алары да мөһим. Мәсәлән, юл басма нәшриятының миңа мәсәлән бик ошый. Аларның концепцияләре, китапларны ничек итеп чыгаралар. Ул ул үзе дә бик зур роль уйный. Ну, китапны чыгару, әлбәттә, һәм укучыга барып ирештерү. Барып ирештерүне мәсьәләсен инде. Менә Калип бит эшләп күрсәтте мандариннарны. Аны бит һәр һәр иҗат чыга, һәрбер китап белән шулай эшләп була. Мәсәлән, аның бит төрле юллары бар әле. Ярый, менә безнекен мандариннарны айлар буе репетиция ясап шулай иттереп эшләп күрсәттеләр, әйме? Шул вакытта Рүзәлнең Хәлбуки э, әсәре кергән китабы чыкты, аңа кечкенә генә бер рецензия булды, шулай ук чират торып алдылар. Бездә ни өчендер икенче ягы да көчлерәк эшли бит әле аның. Бездә укучылар юк дип әйтү бар. Менә әдәби агентлар оештыра кирәк булган очракта укучыларның булуы мөһим бит инде. Менә укучылар юк дип әйтү дөресме? укытучылар э, укучылар юк дип әйтү гомумән дөрес түгелдер дип саныйм әгәр укучылар юк дип әйтәбез икән мәсәлән шул зифа апаның китаплары әмма тагын тагын андый авторлар бик күп бит әле ул гөлсинә галимуллина дигән автор бар әмма Менә аларның китаплары, Гүзәл Яхинаның татарчасы, шулай бит инде, әйме? Алар бит инде теге меңнәрчә тиражлар белән кабат-кабат басылып тарала. Укучылар булмаса, алар тарала алыр идеме? Мәсәлән, Зиф апа ул үзе язучы да, үзе агент та, үзенең үзе. Менә ничектер моны булдыра алган. Ә кемдер булдыра ала, кемдер булдыра алмый аны. Менә Марат абый Сез бит үзегез менә шуны эшләмисез. Әгәр менә ул китапны сатуны оештырасыз сез әйе бүтән төрле, ләкин башка төрлерәк бит. Төрле юллары бар. Төрле юллары бар. Ну, минем электрон вариантлар әйбәт үтә, шуңа күрә миңа кәгазь вариантта чыгаруның э, теге ихтыяҗы юк. Чөнки аны җитәкләп йөртергә кирәк, баланы җитәкләп йөрткән кебек. Менә ә ул, ә ул күпме көчне ала? Ул вакытны, Ул язучының көчне һәм- көчен һәм вакытын ала. Болай да теге санаулы вакыт бит инде ул. Сен үзең, үзең агент була алмыйсың. Юк, мин үземә, а, ми- миндә гомумән юк андый. Гомумән син публичный кеше буласың килми булаймы? Юк, мин Хакта. публичный була да белмим. Теге мин- Менә бик каты булып утырасың. Минем диссертация юк үзен бар, бу репетиция. Димәк, безнең укучылар бар, агентлар гына кирәк. Язучылар бар, әйбәт язучылар, укучылар бар. Агентлар да булган очракта, чынлап та, э, һәм инде китап сату э, нокталары да күбәйгән очракта әдәбият мантып китергә мөмкин. Шулай дип нәтиҗә ясыйбызмы әлеге сезгә? Әдәбият Монтусон өчен иң мөһиме әдәбият булу кирәк. Бармы Менә... бездә әдәбият? Бар. Бар. Ләкин әлеге дә баягы әйтәм бит инде, аның менә шушы этик программасы дигән әйбер бар бит инде безнең. Этик программа эшләнмичә э, эшләнгән инде ул безнең, ләкин аны менә бүгенге заманнарга, 21 гасырга җавап бирерлек иттереп, э, Ну, әйтәм бит, бездә бик күп әдәбият әсәр, әсәрләр хәзер бик күп иҗат ителә. Әйе. Искиткеч күп иҗат ителә. Хәтта менә аның укучысына караганда язучысы да күбрәктер әле. Кайсыдыр бер районга баргач, килеп утырганнар иде, мин хәтерлим. Ике әдәби оешма, берләшмә. Болар бер-берсе белән бер районда, һәркайсында 30 кеше. Һәм болар бер-берсе белән әле теге ничектер конфликтлары да бар икән. Аларга күңелле шулай яшәү. Әйтәм бит, аның укучысына караганда язучысы да күбрәктер әле. Ләкин бит аның менә әдәбиятның барыбер бүгенге көндә ул ничектер генерировать итәргә тиеш дип әйтәм инде. Мәсәлән, күп кенә әдәбият ул кысыр әдәбият булып калырга мөмкин. Күп кенә әсәрләр. Менә шунысы куркыныч инде аның. Менә этик программасы дип әйттек бит инде. Менә безнең караучыларыбызның, тамашачыларыбызның кайберсе моны этик программасы дип аларга да мөмкин. Шуңа күрә этик программа дигән нәрсә ул. Бу мин, мин аны яратып кулланам инде бу сүзне. Ул чыннан да безнең менә бу татар әдәбиятның башыннан алып дип әйтик инде мең еллык әдәбият бар дип әйтәбез икән ул шуннан бирле калыплашкан безнең менталитетны үзендә чагылдырган һәм шушы менталитетны формалаштыруга үзеннән нидер керткән э, кыйммәтләр системасы дип әйтик инде мәсәлән ул бездә камил инсан бит инде гаделлек, ярату, мәхәббәт һәм теге Аллаһка мәхәббәт. Болар барысы да безнең безнеке инде менә шушы ук хатын-кызның архетиплары турында сөйләштек. Менә менә мин шушыларны күздә тотып әйтәм, итик программа дигәндә. Ну, итик программасы түгел. Юк. Китап программасы булсын ул. Йола хикәясендә миңа теге әбинең исеме ничек, ә? Миңниса сама. Әй, Миңниса әбинең э, ипи пешергән башады. Шул хатын тәмле менә пешереп бетерә дә бер бер кисәкне алып калам инде дигән кебек. Син үзең пешермергә яратасың? Яратам. Ләкин э, көнгә өч тапкыр һәм 24 сәгать 7 атнасына 24 сәгать түгел. Әлбәттә инде гел пешеренеп кенә. Гел пешеренеп кенә түгел. Аннары соң мин теге яңа төрле ризыклар пешереп карарга яратам. Алары да шул бер генә тапкыр пешереп карарга яратам инде мин аның. Икенчесен дә күңел кайтамын. Икенчесен дә килеп чыкмый әле ул. Нәкъ шулай итеп. Менә ризык дигәннән. Менә мандариннар темасына кире кайтсак, ай буе бер төрле ризык ашарга кушсалар, нинди ризыкны сайлар идең? Бер генә төрле. Минем әнкәй, әнкәй дип әнинең әнисен әйтәдер. Ул пешергән ашны ашар идем мин менә. Һәр көнне. Әйе. Аш ашамасам, минем тамагым туймый инде. Мандарин белән генә булмый. Юк. Ансы экзотика бит инде аның. Күңелгә экзотика җитми башлаганда менә мандарин ашап алырга була. Ә менә китапны мандариннар дип атау идеясы дип әйтергә инде каян килде ул? Гомумән ризык күп бит инде, помидорлар, мандарин. Менә ничектер менә ипи пешерү йоласы дигән. Әйе, игътибар итсәгез, минем гомумән миндә ул детальләр бик күп. Деталь, исләр, төсләр күп. Мин теге үзем шундый кеше, миңа менә кояшның бер төрле яктылыгын яратам мин. Менә ул пимадурда да бар. Менә шул яктылык булса, миңа менә менә Аллаһ Тәгалә шушы дөньяны яраткан һәм мин аны менә шушында күрәм. Аллаһ Тәгаләне күрәм инде әйтик инде бу теге пафос түгел. Тоям инде аның менә шул барлыгын әйтерсең лә шуңа дәлил аның барлыгына. Менә шундый моментларга бик теге игътибар итәм мин. Тормышта шундый мин үзем. Исләр, төсләр, Менә без инде әле хатын-кыз әдәбияты, хатын-кыз язучы дип сөйләштек, сөйләштек тә, менә мин синең әсәрләрең белән укыган бар, күзәтеп барам. Һәм синдә ниндидер Менә моның авторы куелган, куелмаган очракта хатын-кыз язучы язган дигән тәэсир калмый миндә. Ул теге темаларда әй, ә менә язу рәвеше, язу стиленә караганда ул хатын-кызлар күбрәк теге вак әйберләрендә дип чилләп сөйлиләр дә сөйлиләр, сөйлиләр, сөйлиләр, бит ике битне актарып та китергә була. Ләкин синдә андый түгел, синдә конкрет теге ирләрчә картиналар эшләнгән, чынлап та шулай, кинодагы кебек кирәкле детальләр бирелгән. Менә Бу нәрсәдән килә? Бу өйрәнеп Ялкаулыктан. Юк, бу өйрәнеп. Юк, Марат абый чынлап. Буламы, әллә бу табигатьтән бирелгән әйберме? Марат абый чынлап мин озак итеп, күп итеп язырга иренәм. Шуңа кирәклеләрен генә язасың. Әйе. Шундый сорауым бар иде минем. Хикәя, хикәя, хикәя. Ә күләмле әсәр буламы соң? Бар бит әйме Марат абый. Умарта. Умарта. Э, әйтәм бит, вакыт кирәк бит аңа менә. Күләмле әсәр язар өчен 1-2-3 ел вакыт кирәк. 2-3 ел вакытны бер әсәргә генә әрәм итәсең дә, Әлегә әлегә миндә аның хәтле тәҗрибә дә юктыр бәлки. Санарга күп, санаганда күп әсәр кирәк. Язганда Юк, күп әсәр кирәклектән дә түгел. Менә йола килде башка язып куйдым мин аны. Бәлки минем ул теге мой конек дип әйтгәндәйме кыска жанр әйтәм бит мин озын ятып яза ну, белмим. Ну, бу теге проблема түгел инде. Анарысын тәҗрибә кирәк, ул зур әсәр язарга, роман бит ул, ул бит Җитди әйбер, аны аңа тәҗрибәсез генә тотынып булмый. Фәрит Рөстәев, мәсәлән, гомер буе хикәяләр язган һәм менә дигән хикәяләр. Ә менә безнең прозада хәзер нинди темалар аксый, төшеп кала? Бу Казан утларында эшләүче буларак сорыйсыз инде, әйбәт. Без Казан утларында бирергә тырышабыз төрлесен дә. Менә хатын-кызлар прозасы кереп китсен әле, менә э, тарихи әйбер кереп китсен әле, менә монсы ирләр прозасы дип аерып бирергә тырышабыз. Э, ләкин Нәкъ менә 21 гасырда да 20 ел яшәп ятабыз бит инде без. 90-нчы еллардан соңгы менә бу дөньяда барган дип әйтик инде, ниндидер э, глобаль процессларны чагылдыру аксый. Кешелек, гомумән антропологик яктан кайсы якка таба үзгәреш кичерә? Кешелек Социологик яктан нинди үзгәрешләр кичерә? Беренчедән, без артык милли әсәр тудыру белән мавыгабыз. Бездә бит менә ниндидер милли булмаса, бу безгә хас түгел дигән курку ята инде, гаепләүли башлыйлар. Менә шуннан качарга тырышудыр дип уйлыйм мин. Марат абый, син үзең ничек уйлыйсың бу турыда менә? Әллә бу Синең дә бит инде үз сәбәпләре белмим, бәлки Тә- менә тәҗрибәләр без күп булды бит инде. Тәҗрибәдән генә түгел ул, менә Әйе. без бәлки үзебезнең э, рамкалардан чыга алмый торганбыздыр. Шундый әйбер бар. Аннан соң икенче әйбер бар тагын. Әгәр син рамкалардан чыгасың икән, аны кабул итә алмау газабын да кичерүче укучылар күп. Әйе, әйе. Ул э, гади укучылардан бигрәк инде бу бер катлам шундый әдәбият Даирәсендәге кешеләрнең күбесе аны кабул итәлмәскә мөмкин. Мин андый әйберләргә очраганым бар. Шуңа күрә менә монда чынлап та глобаль масштабта карый алу мөмкинлеге җитми бик күпләргә дип әйтергә мөмкин. Әйе, әйе, без менә менә менә шушындый. Ниндидер менә бу без татарга хас түгел дигән әйберләр, ул менә мин ярата торган сүз инде теге татарга хас булмаган нәрсә юк. Теге бәләкәй Олы йортка ни кирәк? Кечесенә дә шул кирәк дип әйтәләр бит инде. Менә хәзер э, нәрсәләр турында язасың дип кенә сораса, кала инде киләсе китабың ничек дип аталачак? Ул да цитрусовыйлар дип Бәлки яшелчәләр булыр инде. Э, анысын әйтә алмыйм әле. Әлегә язылган әсәрләр бар. Э, күләмле генә әсәр дә бар, хикәяләр дә бар. Шуңа күрә э, гадәттә бит инде китап исемен нәрсәдән я берәр хикәядән алалар, я инде берәр геройның фразасы, гыйбарәсе булырга мөмкин. Шуңа күрә әлегә Ул турыда гомумән китап чыгару турында уйлаган юк. Ике ел рәттән көләләр инде миннән. Декабрь аенда китап чыкты инде минем. Шуңа өченчесен чыгару мәҗбүри дип миннән теге шулай өченчесен дә яз дип әйтәләр, ләкин әлегә бөтен көчне менә фән белән шөгыльләнүгә түгәчәкмен, аңа куячакмын. Шуңа күрә әле Ә- әле китап язылган турында әсәрләрне без һәм укучыларыбыз кайдан табып укый укырга ала. мөмкин Алар инде шул мин тег интернет аша тарала күбрәк. Кайсыдыр шул шушы вакытлы матбугатта инде безнең Татарстанда чыга торган газета-журналларда. Басылып чыгалар. Менә әле умарта турында ул минем әлегә яңа гына язылып беткән, ул күпмедер суынырга тиеш, шуңа күрә әле бер повесть булырмы инде ул, бәлки аны теге ахырын, финалын үзгәрткәчтен үзгәртсәм дип уйлап торам. Башка төрлерәк жанрга да күчеп китәрме? Шуңа күрә әлегә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Яраткан төсең нинди? Ак һәм кара. Китап, яраткан китабың нинди? Һәр укыган соңгысы яраткан китабым булып кала. Ә соңгысы нинди иде? Мона Кирстенның Save me э, яки Спаси меня дигән китабы булды. Алтын балык тотсаң нәрсә сорар идең? Бер көнгә менә балачакны кайтарсын иде. Нәрсәдән куркасың? Якыннарымның якыннарымнан берәр хәвефле хәбәр ишетүдән куркып яшим. Тормышыңда иң зур сөенечең? Кызларым туу булгандыр. Балачакта кем буларга хыяллана идең? Миңа шулай әдәбият дәресендә язган иншаларны биргәннәр иде. Анда бит инде һәрвакыт бер тема була. Ел саен яздыралар аны. Менә шунда мин кем генә булмаганмын. Ел саен һәр алышынып торган. Хирург соңгысы. Яраткан фильмың? Чал кошы. Яраткан героең бармы? Менә фильм герое. Өлге, ират өлгесе дип кабул иткән. Ә, иратлардан мени? Иратлардан менә 13 воин бар бит Аль Пачиноның. Менә ул үзе уйный анда. Аль Пачино бит әлеме? Менә шунда ул Ибн Фадлан Образы иде. Истә ул минем хаман да нишләптер. Яраткан актрисаң булсын инде алайса. Ул татар мәдәниятендәме, әллә Голливудтамы? Икесендә дә. Татар театрында минем яраткан актрисам. Кечкенә чагында мин Нәҗибә апаны ярата идем, Ихсанованы. Бик инде.

Рәхмәт. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.